Heart to Heart with CS Sangtei
LPS Heart to Heart with CS Sangtei thlir tu zawng zawng te chibai kan buk cheu a. Tun chum heart to heart detox segment ah chuan Valalchhantuanga Sailo, Bawia Sailo tih a kan hriat lar, TNT Volleyball Club Captain kawmna hun kan nei dawn a, hei inleng duam tak kan nei hi kan lawm em em a, kan hun te a tawp thleng a, min lo hmanpui turin a hmasa inthlirtu te kan sawm cheu a ni. Bawia Chibaile, i hun tha tak min rawn pe thei a, kan lawm em em a, heart to heart with Siasangte tih hi hrawla naupang tak a ni a, i hemi atana kan sawm. Pathumna chauh ila ni a, kan lawm em em a hun i rawn siam thei hi chuanin a hmasa ah chuanin Bawia ti ringawt lo deuh hian engtin nge an koh ve che Bawia sai lo tih hi kan hriat dan a ni a, mipui ten a tlang lawnah chuan a dang kohna hi i nei ve tho em? Nei tho a, mahsela a tlangpui chuan Bawia tih hian min hre hnem zawk a, chhan tluang tih hi chu thian hlui te classmate hlui te hian min ko a ni mai a tih lo chuan bawih a sai lo tih hi ni mai. I chhungte kauna che kha a ni hrim hrim anga ti rawh a? Hrim hrim. In unau ah naupang ber ti rawh i ni? Naupang ber. Aw, inchhungkaw member zat te, in unau zat te leh tiin nupui fanaute an hming te pawh min han sawi lansak la. Kan inah hianin, tunah hianin ka pa ho hian kan awm a, kan unau hi pali kan nia, chuan ka nu hian kum sangni sawmpakua, February ni sawmpakua khan min bora'n san a, kan sar avangin chuan tunah taksa chuanin ka u te hi kan upa ber te hi hmeichhia'n nia ni a ho khuanin kan awm bawk a, a kan tam lem lova kan unau hi chuan ih kan nula te nen chuan, Pasarih bawr vel bak hi kan awm lo kan inah hian.
Chuanin hei mi thenkhat chuanin mi tam tak te pawh an lo ni zawk mai thei a, tlangva ila ni emaw hi an ti thin a, hei star tu tam tak te pawh i nei tih te kan hria a, volleyball inhan khel phei hi chu in star a awm thin a ni. Maw chuan nupui te kha i lo nei tawh si a, khami kha i nupui hming te i fa te hming te pawh min han hrilh la.

A nau chiah hi phi ropa zawk hi Lalnun ze hlu a sai lo a nia, a naupang ber hi Lalnun ze mawi a sai lo. A ni chu.
Tichuanin unaua naupang ber i ni si a, enge han duat deuh, han duat rawn deuh kha i ni dawn a, khatah khan naupang ber a nia han tih tauh, han hriat deuh emaw, engemawni hei naupang ber nihna ang khatiang mi ze danglam deuh kha i nei em inchhung bikah. Nia, Puitlin hi har khawp mai a, naupang ber nih chuanin naupan lai atang tawhin a lo ti ve suh kan lo ti ang tih zel hi ni sia. Puitlin hnuah a thiam lo kan a nih kan a ni chho hi chu chang chuanin zahthlak ve thin a, chang chuan a nuam tho a ka hre thiam lo naupang ber nih hi chang leh haubur kan nia chang leh min duat leh em em a kan tih tauh leh a. pheikhawk thar khan i leh mai a.
Aw, nawmna lai leh a chang chang hriamna lai te pawh a awm ve a ni maw Tara? Tichuanin i pa nen, TNT founder maw, Pu Sangthankim-a nena, i pa nena in relationship hi mi tam takin an hriatchak ka ring a, hei pa fa inkawm ngeih nge india hei zah deuh run ang chi khatiah ang chi kha i ni zawk. A tisa lamah chuan ka pa a nia, thlarau lamah Tiantia pawh kan ho tu pa ber a nia. Chuvangin a thu hi chu a kawi a ngil hi chu ka zawm vek a. A chang chuanin pa fa han nia han inhnial bap bap hi chu a awm lo thei lo va, naupang ber kan lo nia helai hianin laklawh thil hi awm ve thin a mihring nih hi chuan chulaiah chuanin a ka pa nen hi chuan kan inkawm ngeih mahsela, a mi zawng zawng hi chu ni vek chuang lo anga keini pahnih hi chu kan inpawh lan dan hi thuk leh zual bikin ka hria keimah chuan. A ni ta chu.
Tichuanin a ni leh tih entia sawnin enge i role maw i chanvo ni ve? Hei a founder fapa i ni a, i awm mai mai bik lovin kan hria a. Aw. I tntiob puitling ka ni tawh a tunah hian Chuan ka portfolio hi chuanin TNT Volleyball Captain leh Volleyball Assistant hi a ni a, chuanin TNT pumpuii bazar pu hi ka ni bawk a. Inrinni ah hian kan bazar thin a, chu chu a mi zawng zawng mamawh ang hi kan mamawh ve vek si a, ka nghak kan va lei thin a. Inrinni ah zingah kan chhuak a, tlai lamah hian kan insem leh thin a, chu chu tuna ka chanvo mek chu a ni.
Eeh, a hahthlak tih chang te i nei ve em?
Eeh, A tam ve thin khawp mai, hriau atanga stage tu i thleng hian lei ve zel i ngai sia. Mamawh chi tin reng khat rawh. Chi hrawh thlengin maw kan mamawh ve vek sia. A ni tak chu. Chutia in bazar tih lo angah chuanin ni tina i hun hman dan maw, hun awl i neih thin dan te tiin a chang chuan in practice anga ka ring a. A chang chuanin eng nge thil dang ti neuh neuh ngai maw tih entir lama hna ang te pawh a awm ang a. Khatiang nilo i hun awl te pawh engtin nge i hman ve thin. A in saw ka nghak deuh tawp a ni mai a, awm ziah chuanin chuan a tul tul ah hianin kan hotu tena tah chuan hna lo thawk ve ta che, chu chu lo ho ta che an tih hi chuanin ka kal mai a. A nih loh chuanin hun awl a dang hi chu ka thin pek nan hian ka hmang deuh tlangpui zawk a ni. Chu chu a bak chu aw in awm a ni deuh tawp mai a, zing rawl khawl leh zan tawngtai inkhawm kal hi a ni mai. Zing a in tho hma em? Tho hma. Dah eng zah nge? Nga leh chan ve. He haha in tho hma ah chuan a nih zan kha mut hun bik in nei em? Mut hun bik hi chu light down kan tih chu dar sawm chuan gate hi gate pui hi kan khar ta maw chuan khami hnu kha chu thu hran a nia emergency te leh eng emaw admit tur te awm chuan kha chu a theih vek a. a nih tak chu. Tichuan nia kha lam TNT lam pangin min rel bawl dan leh i chan bawl ang kha chu han dah that deuh rih ila, volleyball lam kha an hawi ta ila. Hei tunah Pro Volleyball League sang hi sawmhnih paruk khelh mek a ni a, ih a mawng phah ah in awm a ni, tum dang ang lo takin chuanin in tla fel tawh a, tunah pawh in match hnu hnung ber kha in khel zo tawh kha a ni a. Ih khatah khanin tum dang, kum dang te han ngaihtuah chuanin nangmah a ni lo deuh hian in awm a nih chu han ti teh ang, mi mi pawhin an ngaih dan a ni a, hei hi eng nge a chhan ni ang a, in duh thusam in in khel lem khel lovem tih lai te in khel tawh chin ah, in khel ho ah khan maw. Ni e, mi min beisei na chu a hma kum ten kan lo vu ti mai ang, Pathian avang in ah champion te kan lo ni a, chu vang in mipui rilru ah chuan in beisei na a sang em em a, Mahsela, tunah chuan mi thar vek kan nia, kei leh kan senior te pahnih Dinchhunga leh Ramdina hi ka sawi lo thei lo va, an ni hi an fakawm ka ti a, chulai chuanin player dang hi a lo. Khel sil tawhte tum an hman loh laia an ni pahnihina hetia i theih tawpa min rawn pui hi ka lawm tak zet zet a. Mahni a hmachhawn kha ka hu phurh ve a nih dik tak chuan mi thar vek kan ni a. Hei tunah Saia te, Hriatpuia te, Rohluzuala, Hruaite te, Faka te tih te, Sangsanga te mi thar vek kan nihnaah hianin, Mihring lama ngaihtuah chuanin naupang te te nia game nghet pawh la nei lo vek kan ni si a, helai kara hma han lak a pro han hmachhawn rup mai kha chu a huphurawm ve duh ṭek ṭek khawp mai a, mahsela i kan inkhelh danah khan Duhthusam tak chuan khel chhuak lo mai la, mahse la kan nih dan tur leh i Pathiana kan innghat a ni tih kha kan inzirtir a. Kan nun chhungah khanin Lalpa auh nachang kan hre tawh laiah pawh khanin kan champion daih tawh niin ka hria kei chuan chu chu i kan tum ber pawh a ni a. A langa a medal emaw a cup emaw va chawi kha chu. Tha viau mah sela kan nuna Pathianin a champion nun a rawn chan kha chuan keini ah kha chuanin kan lawm viau tawh a ni. Umm, a ngaihnawm hle mai. Tichuanin in inkhelh hma hianin hei fuihna thu te leh eng eng mawni hi chu in inhrilh ve thin ka ring a. Inkhelh hma ah in tih ngei ngei thin ang eng nge mipui ten a kan lo hriat si lova in tih ngei ngei thin kha min han hrilh vel a. Hei tunah hian hei kan coach hi. Keini chuanin u hma hi kan ti mai a, i sal hma te an tia, i kan coach ania kan thianpa ania kan u ni bawk a, a chang chuanin keini ai hian a mawl mah mah maw tih mai tur hi nia, chutiang chu kan dinhmun ania, ani hianin Pathian a rawn a, kan hotute atangin i Pathian a rawnnaah chuanin Pathian thu hi a dawng thin a, kan inkaihhruaina tur te, chutiang hmang chuanin i bul hi kan tan. pawp thin a ni. Kan hrethiam emaw hrethiam lo emaw amah hian engkim mai hi min zirtir leh vek zel a, game ringawt ni lovin Pathian thuah hma kan sawn hi a duh ber niin ka hria a, chulai chu keimahah chuanin pawimawh ka ti khawp mai a, chuanin kan inkhelh dawn hianin a inkhelhna hmun tur te dressing room te kan luh hian khatiang kha kan nun chhuahpui theihna tur hian min hrilh mai ni lovin kan pen dan tur leh Kan awm dan tur zawng zawng hi min hrilh fiah vek zel a ni. Hei kei chuan hlu ka ti. Chulaiah chuanin kan coach u hma hi ka fak em em bawk a ni. Chuanin khatiang ti lo hei au rual dan tur ang tia chutiang khatiang chuan kan ti anga tiang hi in sawi ve thin em? Sawi lem lo a, a chhunga kan thlen hian Pathian in a hna a rawn thawh dan a zirin kan au rual tawp mai zel. Aw. I ka hriat chhuah lo chuanin hetia in han awmkhawm a in chin darh leh dawn hian Hallelujah tihte pawh in sawi thinin in au rual thinin ka hria tiraw. Aw Hallelujah hi kan ti a chuan kan kalkhawm hian TNT kan ti ve leh a chuan a court chhungah hi chuan Hallelujah kan pe a. Hei chu kan auh rual dan a ni mai, tih dan bik em em hi kan nei lo. Umm, a mawi dangdai ka ti a, Hallelujah tih lai taka kha. Tin, keimah phei chuanin ka hriat sual lo a, ka hmuhsual loh chuan hriat a tiraw awm tiraw kha mi pawh khanin an hetia an hlap thlak zawh hianin a tih dik chuan Hallelujah a ti lai hmui phun hi ka lo hmu ngei tawhin ka hria a. Ka tiang te pawh kha i players ah te pawhin awm tih te kha kan lo hmu a, mipuite pawn a ropui ka ti a. Tichuan a nih leh hei, Game ah chuan chak chang leh chak lo chang awm thin a ni a. In chak chang in engtiang in nge in hlim a, in lawm a, tin in chak lo in engtiang in nge in dawn sawn thin? Dawn sawn dan hi chu a mimal ang zawng hi chuan ka nei nasa em em mai a, mahse la team ang hi chuan kan chak pawn kan chak loh pawn ih kan infuihna leh kan thil tih hi chu a tawp thleng hian kan tangpuih pap hi ni mai a. Kha khawbel kan khelh zan pawh khanin ah kum dang te chu ni se chu kan ti vel vei mai anga mahsela kan rin Pathian hi a chawl ve si lo a, a inthlahduul ve ngai si lo a, chuvai ka inthlahduul ngai lo a, kan chak pawn kan chak lo pawn Kan nun dan hi chu ngai reng in ka hre kei chuan. Umm umm umm. Chuan a ni le han chak lo a, han hnual deuh emaw han in hauh deuh ang kha a awm ve thin em? Awm ve thin. Zep lo chuan mahse awm lo thei lo a, inkhel mi kan nia a, a tha hlawm a tha hlawm a pawi lo pawi lo tih ringawt lam hi ni chiah chiah lo a, puitlin dawn chuan eng emaw tlem a ih. Thawngkam pangngai ai sang hret te hi hman ve te hi ngai a, chungte chu a awm lo thei lo va, mahsela a pawm dan kha kan in zirtir leh thin, khatiang ang tawngkam kha mihring pangngai chuan kan rilrunna vek anga mahsela a pawm thiam dan leh hma kan sawn dan kha kan in zirtir nawn leh thin. Anih tak chu pro volleyball awm tir atangin kum sang ti sawm paruk atang khan i khel a. Turaw tun thlengin chuanin khami in khelh tir dinhmun te, nangmah bik ah maw i tawn hriat atangin leh tun dinhmun dang lamna te, a inhlauhna te pawh a niang a. Tin, khelh tirh lai te chuanin nangmah ah pawh i kum a la naupang ngei zawk bawk a, i lo fit zawk ngei pawhin a rinawm a, khatiang kha han sawi ve, han khaikhin ve hrim hrim la. Ni e, kan khelh hmasak ber kha chuanin dengṭhuam ah khan kan khel a. i a la chul ve em em mai a bakah Mizo rilruah hianin a tla na viau na chu PVL kha tun ang hianin social media kha la chak tlat lo a i tha tho mahsela i tunah te chuanin eng eng emaw ho te te thlalak hmang te hianin thil event ho te te pawh hi kan vawrh Ka sa em em mai a chuvangin a inthlau ka ti. Mi tun hnu leh hmana kan khelh te kha chuanin a life pawh han en ila chul rep rup maw kan thim nguk mai a. Chulaiah chuanin tunah chuanin camera te tha tawh a, light system te lo tha tawh nen en te lo nuam tawh a, en let te. Ni chuan. Fitness chungchang a lo nia, tlangval lai leh pa nih tawh hnu kha chu a inang thei lo a, kan dul te a lo kiar luah tawh mai a, kha kha buaithlak na lai a nia tih loah chuanin ka thiamna zawng zawng hi tleirawl ho hi pek vek mai hi ka duh ang ni chu. A nih tak chuti chuan kum sawm nia, kum sawm hma lam kha a lo ni ve daih tawh a tiraw? Khami lai kha chuan dul kiar te pawh kha ni el a awm lo a, sang hnih sawm paruk a Ardiang Chua ama inkhelh lai pawh khanin kei pawn ka lo en ve ngei tawh a, i khel kha ih Pu Sangthankim a fapa ni sawtha lakpui rawh an tia ka kal pui ang kha, tha ka lo lakpui ve ngei tawh bawk che a, ih ka hre chhuak leh maw a tunhnuah hian nangma bikah hianin la khelh zel i tum angem? Tin, i possession hi setter hi a ni ngai lo tih te pawh kan hria a, mahse tian i in insiam rem a, naute tan i la khelhpui chang chang thei te hi mi tam takin an fakna che a ni a, tin chutih rual erawh chuan a then te chuan selna te pawh an rawn ziak a, i hmuang an ang mah ngei pawn kan lo hmu thin a, khatiang ah te pawh eng nge naute han kian tawh sela chawl tawh sela tih ang te pawh maw an han sawi phawng phawng zel a, mi hianin khangah te khan eng nge sawi duh ngei. Nia. Poison han thlak hi chu a buai thlak khawp a, kan tun kan pro tur kan first setter tur kha ah pro khelh hma kar khat awmah khanin te ka sawi ang ka sawi mual dawn min peih lo san ka ti mai a a mawi lo lem lo anga.

Tunlai chu ka rilru hah deuh a. Enga ti nge?
Chhung kawi zawng tu ber ka ni sia. Zan khat mit chhin tawk ta ila ka chhungte hian ngaihtuah awm dawn em a. Hei vang tak hi lawm, hei ram changkang zawkah te chuan life insurance hi an ngai pawimawh lutuk a. Mahse keini pawh life insurance, LIC, kal tlang hian kan nei ve thei maw? Chuan Jivan Utsav policy ti lo hre ve tawh em? Chu chu enge? Kan hrilhfiang che.
I chhungten an hman tangkai tur mai bakah dam chhung atana nangbuaina pawisai lak luh theihna tur a ni a. Nausen ni sawmthum aia upa tanga kum sawm ruk panga mi thlengin an hmang tangkai thei a ni. Pawisa deposit hun chhung hi kum nga tanga kum sawm ruk inkar a thlan thei a. Deposit pek zawh atang hian entir nan kum ruka money back, lukhawng, sum assured ten percent hi i hmu nge ngei dawn a ni. Lukhawng tlem thei ber pawh nuai nga a ni a, sum pek zat tur hi i dinhmun a zirin siam rem thei a ni a. Pawisa lak dan hi duh thlan tur pahnih a awm a, pakhatah chuan kum khatah vawi khat pawisa hi dam chhung in i la chhuak thei a, a nih loh pawhin lukhawng za a sawm hi la chhuak lovin za a panga pawhin panga a pungin i dah tha ang a, pawisa awm zat atangin i mamawh hunah za a sawm sarih panga chin i la chhuak thei ang a, hei hi kum khatah vawi khat zel i la chhuak thei dawn a ni. Tin chu bakah chuan heng hamthatna hrang hrang hi a keng tel a. Policy hi Phuket Age Lalrinkima, Chief Life Insurance Adviser, kum sawmhnih chuang experience nei tur atangin a lak theih reng a, A office hi Lalbuai Shopping Complex Zarkawtah a awm a, i lo leng lut ve ngei dawn nia.
Khalai kara han in setter tura han luh thut mai kha chu rilru chu buai ve duh a, harsa pawh ka ti em em mai a, chhan chu taksa lamah harsatna te kan lo nei ve tawh bawk nen khupa pahnih ah hian tui tling ve reng hi ni bawk sia, han hman rim deuh chuan Chulai kar damdawi nena kan han chang kawp a, tlai practice pawh a tih that peih tawh loh laia first setter tura han luh kha chu rilru hahthlak ve duh a, mai bakah eng eng emaw sawiselna han tawh ve hian mihring ve tho kan la ni sia rilruna ve duh em em mai a. Aw, ka tih hun lai kha chuanin ka ni bik lo sin han tih ram ram chang hi ka nei ve thin a, mahsela i ka chawl thei lo a ni Pathian avang hian. A chhan chu i ka portfolio a nia, Pathian in a kan hotute kaltlanga i he dinhmun a min dah hi nia, ka chawlhsan lo ang. Mahsela keimah rilruah chuan active deuha Clear anga awm hi chu tlem chuan ka zo tawh lo deuh mawle aw tih chang hi chu ka nei. I ka taksa leh a kan naute ho ka en hianin huhang hi kan lo nei lian ve sia. Helaiah hianin mi tha tur hi ka lo dang chep mai mai. Ang a tih te hi rilru hi chu ka nei ve thin. Mahsela ka dinhmun ngaihtuah loa Pathian ina min dahna anih chuan i. ka chawlhsan dawn chuang lo va eng ang pawh min sawi sel mah se ka chawl dawn chuang lo va i mahse lah active ang tak tak a awm kha chu keimah hian ka zo lo deuh lek lek tawh a ni
a ni tak chu tichuanin a ni leh captain i nih ang hianin eng nge i naute bulah hianin fuihna thu emaw khelh dan tur chungchangah pawh eng nge i hrilh ve thin?
ka hrilh hnem ber chu court chhungah hianin ih kan coach tho tho hi nia kan coach hian intih dan tur hi min zir tir vek a chuvangin court chhungah hianin ka tih tam ber chu midangte tana malsawmna nih hi nia chu chu anih chuanin ka tan chuan Ahh spiker ka nih lai chuan first ball lo lak a nia chuan mi vuak thlak tur lo lak defence te a nia chuan setter ka nih chuanin midang te tana malsawmna ni mai lovin Lal Isua Krista nun kha ka pek chhuah ngai leh ta. Chulai kar velah chuanin ka naute ka fuihna tam berah chuanin tawngtai thei nghilh su ka ti thin. Chu chu a ni ang.
Tichuan a ni leh in coach ina a fuih thin. danah chu enge coach kher lo pawh maw khami coaching staff zinga mi te pawh aniang a fuihna thu i inkhelh chung chang a i dawn a enge i hriat ring a tha i tih. Patimuahna hian min hrilh thin a Uzoma te pawn i i naute zawng zawngin nghahna i nia chuvangin nang chu phur takin khel la. Pathian in a awmpui ang che min ti thin. Chulai chu a ropui ka ti. A tha hle mai.
Tichuanin hei in fans te hi fa kan hlawh em em a, ang hla te pawhin in nei tha a, hei bengah hian a chang duh em em mai a ni. In lo kal hma te pawn eng nge au rual dan tur te pawh in zirtir in sawi ve thin te pawh ka ring a. Heti anga fans te an lo au vak pawh hian a chawk phur che u em tin a chang chuan tibuai tu zawk che u pawh a ni ve thei em tih lai ah kha hriat a chhuak awm ka ti. A chang hi chuanin. Tawngtai dawn a rawn au vak hi chu pengchhing deuh lo lek lek thin a mahsela game han khelh tak tak chuan an au ri hi kan hre hman mang lo zawk court chhungah chuan bank bulah hian kan inhrilh a a pawn lam hi kan ngaihtuah lo hi ni tawp mai a mahsela keimahni min tiphur tu tan chuan a tha ka ti khawp mai kei chuan Au kha awm miah lo se chuanin a dan chu dang ve deuh ang te rawh. A nuam miah lo ang. Nia ka tia ang kha chu i nangni chu malsawm la indawng ka tia i fans ah pawh ni se maw pro volleyball lamah pawh in han khel tawh lo tur hi a reh deuh duak chuan ka ring a an ngai ve dawn lutuk cheu a ni entute lam pawn chuanin pro volleyball lam kha kan sawi ta a i heta hianin duh thlan tur hi ka rawn siam a nih chu maw chuan ih ka zawt chiang a ih chu mi te ho ah chuanin tih a tha i tih ber hei rilrua awm ang khanin ziep lovin min sawi sak tawp la ka duh a chuan chu hei kan programme pawh heart to heart a nih angin thinlung a awm ang kha sawi tawp tur kha a ni a ah setter ho hi kan rem a nih chu maw ah setter ah hian tunge ih tha i tih ber ah hian lalmama ah david leh site a.
Tun dinhmun ah maw? Aw, tun dinhmun emaw nangmahna tha i tih hrim hrim ang pawh kha a ni thei. Tha ka inti ber a, teti.
Nangmah kha chu dah tel kha a thiang si lo a maw? Theih si lo a, kei chu i tunah hrih chuanin hun thar mama hi tha ka ti ber a, chuan tuna i rem dan kha i a tha ka ti dan. Site leh Davita hi i ngawihte An in tluk keimah chuan. E. Mama dawt chiah khanin bik awm lovin an awm. Bik awm lovin a. A le. Thlang thiam hle mai chuan Spikers ho hi pali ka rem leh a, tah hian i thlang leng a. Johan-a, Saitea, Zomuan-a, Fabian-a.
Tunah hrih chuanin Fabian-a hi ka dah sang khawp mai a, game a nghet em em mai a. Chuan a dawtah hianin. Johanna, hei te pawh hi a rawn lawr khawp mai a, tun pawh a bik phei chuan, chuan Zomuana a ni leh a, Zomuana hi thlawk sang thei khawp mai a, mihring zuang volleyball. Kan khelh tir a, theih pa tawh pa kan zuang pawh hi an ni chu pen hnih khatah hian an thleng chho mai zel a, rawn chhuk rawh tih hi an ngai a, chuan pakhat leh ka Saitea, Saitea pawh hi ni tho, ah kan lo khelh pui vek tawh a, hemi a khua angin khawhai lampang hi zuan hin thei em em mai a, Saitea pawh hi. ni hnih thum lekah hianin a khitah hian a zuang zel mai a Zawmual leh Saite hi i pakhatah dah ta ila Fabiana hmasa berin ti ta ila Johana chuan Saite leh Zawmuala em remthiam thei khawp mai a nia lo lo khel ho chang nang nang a chin lo inhre chiang hle a nih hi tiruah chuan middle blocker ah hianin Saitluanga mama GP a Wilson tih ho ah hian han rem leh dawn la tha i tih a maw tha i tih ber chauh pawh a sawi theih. Aw hei tunah hianin kan nau hi Saite hi hma la sawn zel tur a nia, a kum pawh la naupang em em mai a, i hma mahni chu kan hre la rang a, ani hi chu best blogger pawh la nual tawh a nia, ani hi chu ka. sawi lo lum ka ti tawp mama hi chu a block hi a nghet em em mai a mai bakah i ball a zawng thiam ka tia ball lian block ah rau rau chuan a tha ka ti khawp mai a a block a nghet bawk a chuan a dawtah hianin tp a kan dah daih teh ang a pahnihna ah hian tp pawh hi i mizo middle kan nei a chuan a tha vet vet khawp mai a mahse lah Modelling lam hian a kal ta se lo tuk a, hei hian a ti chhiar ni ber in ka hria a, lo ngaithla leh mah se pawi pawh ka ti lem lo a, mahni kha chuan ka ti kawp duh si lo kha chu tiin ka hria a, hair style vel an bin atang khan a ka tanpui chu ka in ngam hrim hrim a, ih chuan ih mama dah taila tpu a nia pathum na hian in. i kan saite a sai sual an ti thin a tunah chuan sai fel ani to a i tnt tuna kan junior team a hi chuan a rau ber tlat ani aw pathian thu sawi tur te pawh hi hre tlat ani ani emaw aw chu vang in pathian malsawm hi tawng em em mai a chuan wilson hi ka la khelh pui tlem em em mai a i a palian a i a tha tho ka tia mahse la tlem a I hetia set kan han pawh darh ah hian block thlen loh hi chhete hian a nei deuh thin a maw tih chauh hi nia a bak ah lo chuan a vuak pawh a tha e a zuang pawh a sa a. Nia in inhre chiang hlawm hle mai tichuan universal pair kan tih ho maw ah hian in kan thlan tir leh cheng a tha i tih ber emaw tuna i sawi ang pawh khan han sawi zel mah la a ngainawm ka tia pawimeh a lo a biak muan a din chhung a neihpui a hriatpui a ruatsang a. ihh
biakngawnah hi chu vei vuak ihh opposite lama kan neih ah hi chuan a tluktu hian la awm lo em aw ka ti a ni tun kum hi tlem hian a rawn tla hniam ve deuh a tih loh ah chuan in biak ah hi chu i set chhia ngam ka tia set lut te hi tih ngaih na i hria ani pawh zuang sang tho ania biaka hi pakhat nak an dang a chuan din chhunga hi hei chu sawi loh thei lo nia ani chu a ball thuai hi hneh em em mai a a kut hian ball hi a ngam em em mai a a vua a vuak hi a vawn a a vawn a hian an ti hlem lo mahse la keini kan lo block hnem a a ball vuak hi na ani. Chuanin Neihpuia, hi tun kum hi ṭuah hian a rawn ding ta thut mai a, middle ṭhin a nia, hei hi ka la hrethiam chiah lo a game hi maw? Mahsela a block chu sang, middle aṭanga lut chho a nia, a game chu tlem a la lai ve deuh chu a awm a, hetia position han thlak thut hian volleyball ah chuanin laih hi a awl ve em em mai a, chulai chu ni sela chuan ih. Hriatsa ngai tih maw? Hriatpuia leh Hriatpuia.
Hriatpuia. Kan Hriatpuia a mi tih. Aw, kan Hriatpuia hi ani pawh number four leh two a awm thei ve ve. I a nia, ani pawh a Zuangsang a block hi tlemin i la eng nge ni, la nghet lo hi a awm ve leh zeuh thin a. Tih loah chuanin. A tha thaw khat ka tia, Ruatsanga nen khanin reng khatah kan dah tia. Chuanin a hmasa berah fa a biakmuana a nia, chuan dinchhunga neihpuia chuanin Hriatpuia leh Ruatsanga tih khan dah tia an ni.
Sawi ngaihnawm thei khawp mai chuan Libero lam kha khan ti lenga, Sawmtea, Hmingsanga, Mahuna leh Tommy ah hianin. Tunge chhai tih ber emaw tuna i sawi ang a, a inrawn dan pawh khan. Sawmte hi i nikum khan ni maw kan khelhpui kha nikum hmasa zawk kan hnenah hian a rawn khel a, i a harh thit thet deuh khawp mai a ni teh hi a ball a zo dawn lo maw tih lai hianin. Lo la ve leh nalh zel bawk sia. I kan inchawih tlai te hianin buanga service te hi lo la ve nalh nalh zel mai a. A teh reuh sia, a la thei dawn maw le tih tur khawp hi nia taksa in chuan mahsela ball te hi thiam ve reuh em em a. Mi ball vuakna tur te hi i khami tiantia rawn khelh atang khanin ball chah nei a rawn man tlat a ni. Mi ball vaw tur te an ban vei te lo en nachang a hria a. Block sir ringawt ni lo, block per a awm thei a ni tih. Rilru pahnih pathum hi a pu ve hman tlat a ni. Chulaiah chuan i Sawmte hi a tha reuh ka tia chuan ka lo sawi hmai a, Hmingsanga, ani pawh Tiantia kha leh chen kha min lo khelhpui tawh a, a huai hi ni tawp mai a ni Hmingsanga hi chu. kan hman a hman loh tura kan rinhnih lo beng kang hman ziah mai a, tun kum hi chu tlem in a chuai ve ta deuh em a ni. En tlak mai mai te ah ball han try peih loh te hi ngah ve tawh lutuk a, a in ti tar ve deuh tawh ngem a ni tih te ka rilru alo mai mai a, chuan in khami.

Ka ni ta chu. Chuanin coach lamah hianin han ti ve ila, hemi pro volleyball bika coach-a pawh best coach lawmman lo dawng tawh thiau ka rawn rem a, hmaa sawma, Jessie-a, Eric-a, i lo hrawn vek loh chuan hriatthiam chu a har mai thei anga mahse hetia i thlir atanga enge coach-a tha i tih ang khan maw? Tunai rim dan kha Ka rilru ang chu ni. A ni maw? Aww.
Han sawi teh chiam dan pawh ka hre chuang lo. A that dan kha i rawn rem dik nghal vek tunah khan maw? Ka kha chu hnian sawi thui ngai lovin a chiang a, chuan a ni leh infiamna ti lohah hian enge ngei nat zawng thil tih dang i nei ve? Keimah maw? Heh. Ka.
ka ti teuh mai ka naupan lai phei chuanin lukawl te sulfa vei thin kha sawi lo hi ka duh thin a mahsela ti anti zai pawla hmana sulfa vei thin lukawl til tel ka ka i nangmah ngei theih lo hi chuanin mi hriatah hian sawi vak hi ka duh lo a chuan Parade lah mual khuk vang lai a an commander thin kha ka nia a hnua changkang deuh pai ben tin ti pai ben ah han major kha ka ni chho leh ta ngar ngar a sanghnih pakua a tang khanin ka han ti chho leh a chuanin culture lampang te pawh hi ka tia ka pa hian a a zirthei ang zawng zawng hi chu min zirtir vek hi ni mai taekwondo te judo te weight lifting thleng hianin Ka ti chho vek a ni mai. Umm, lo ti ve nasa hlawm a ni maw ti rawh. Chuanin a nih leh ei leh in lam kan zawt daih chiang a, ei leh in lamah hian enge i ngei nat a, hei mikhualna te pawhin neih in nei ve zeuh zeuh thin a, tin chaw e sawmthu te pawh in lo nei thei a tiang ah khan an lo in rinchiam theih nan ei leh in lama i ngei nat zawng.
A vawksa hi a ni mai a, vawksa hi pawimawh ber a, vawksa awm laia. Kan thur tui lo hawp tuk tuk kha awm si lo. Chulai chu ah Hawksa hi ni mai, Hawksa, Arsa a ni mai. Chuan eng ang mi zia nge thianah emaw mihring hrim hrimah hian i ngaina ta tin i kum duh zawng te pawh. Ah keimah hi mi ril lutuk lo hi ka nia, chuvangin mi ril lutuk hi ka khawm vak lo.
Nangmah anga ho ve tho a mi. Nui peih deuh hi ka nia kei chu, ho te te.
Mi ball peih deuh hi kan nia kemi chhungkaw hi chu tilai karah chuanin a tak khek khawk hi chu ka kawm lo vat zia a ni chu tichuanin
hei fans te in ngah a nangma bik lo tan tu te pawh tin tnt volleyball club tan tu te pawh in ngah a ni in fans ten in a lawmthu sawina emaw. A thil sawi duh kha in nei ve ngei ka ring a, in in team aiawh te pawn ni ta se la tin nangma bik a lawm thuih sawi duhna te pawh ka mi sawina hun kha kan pe cheng a. Aw ah a tam khawp mai a hei kan inkhel apiang hian in hming hriat loh te ah hei tun kum phei chu Chris ho hian engkim hi min tihsak vek a jersey ah pheikhawk. te ih hoodie te tshirt te tuna fans tshirt te maw tiang te hi min tih sa khuris chungah hian kan lawm em em bawk a chuanin kum tangah pawh hei lungmawina zai thiam hi kan hria anga wellem hi kan ti mai a saw saw an ni nupa sawn pheikhawk hi min lei sak thin a ih kan Kan duhduh hi kan va sawi hi ni tawp mai a an ni in engmah sawi lo hian min lo tihsak leh tawp thin a kan lawm em em bawk a chuanin a hmasa berah chuanin kan fans te ah hi chuanin lawm thu sawi na tur hlir zawk a ni eng ang dinhmunah pawh ding mai ila kan fans te hi chuanin rinawm tak hianin min la tan tlat zel mai a hei hi kei chu a hlu ka tia a eng emaw thil lar deuh Pawng pawlh deuh eng emaw pawng rawn awm a inthlak zung zung an nih lohna lai hi TNT fans club ho kha i lawmthu kan sawi duh bawk a, chuanin min lo ṭan zel ulh a, Pathianin min lawmpui anga din chhuah hun kan la nei em em ang tih kha kan sawi duh bawk a, chuan hriat loh a hming hriat loh a eng eng emaw GPay emaw ei tur te ah mineral water te keini TNT ah chuan mineral water kan ti lo a. miracle water kan tih chu chu i ka pa hian ho ho deuh mai hian a lam mai thin a miracle water hi kan tih mai a chu min pe tu te kha tuna kan in khelh chhung zawng khan in lei lo in a sawmi tin in ka hria a hang te khan mawza te min lei a gpay ah pawh ni sela leh kan fans te khawt in veng tih a Min tawngtaipui-tute ang zawng zawng te kha i Pathian hmingin lawm thu ka sawi a, Pathianin a let tam takin i a vur ngei ang cheu tih kha ka ring bawk a ni. Aw, duhsakna in dawng nasa bawk a. Tiraw, tichuanin i Captain i ni a, tunah pawh Captain mawhphurhna hi han sawi ve hrim hrim a, nangmah a chang leh Captain mawhphurhna ni tura i hriat te pawh hi. Captain nih hi kan lo pat lai chuan kan inkawk mai a, engah mah vak hian kan ngai lo a, mahsela hun ten kala a lo pawimawh zia chu i mi game chawk phurtute, mi game eng nge ni i phawhawr lutuk tur vengtu kan nia, i a phawvuak a zo tur. pawt lut ngar ngar tu te kan nia a chhungah kan awm emaw pawnah kan awm emaw ih mite lo fuih phur tu laiah hian a pawimawh ka ti ber a laiah chuanin chuan a gem zawh a ih engtin nge kan dinhmun leh tur leh kal leh zel dan tur inhrilh hriata kan teammate te han kawm ngeih te han kawm nel te hi kei chu a pawimawh ka ti bawk a inkhelh zo chiah kal dar a inkhelh leh dawn a inhauh vak vak lam kha a ni lo va chuanin tawngkam tha hi hian a daih loh chin hi a awm ve a chungah pawh chuanin insum theihna a pawimawh ka ti em em mai a i rik vut hi chu a awm lo thei lo a ni mahsela kha ri vut kha mi nunah khanin a lo cham reng ang tih hlauin Engtin nge an kal leh dan tur, an pen leh dan tur zirtir chhunzawm kha kei chu pawimawh ka ti bawk a, chu chu keima captain ka dihna atanga ih ka tih thin dan leh ka sawi leh ang a, u hma min zirtir dan hi kan coach u hma min zirtir dan hi a nia, hei hi ka la chhawm nung reng niin ka hria. A tha hle mai tichuan ani leh inkhelh lai hian maw hei in han ti dik ta point te in han hmu ta a, in han lawm a, in han kal khawm thin ni ta hian eng nge in sawi thin? Kan tih leh dan tur, kan awm leh dan tur, service tu tur chuanin ih saw lama first pawl chhe ber kan inhrilh ta. Mahse rei lo te a ni ta a ni, kan sawi zung zung ta. Ring deuh sawi ngai bawk se te kan lu hi kan dah lut a, chang leh ka lo in tauh thu la. Chang a then la in lo auh thawi thawi an duh a, ngaithla hman lo, ka in pawt lut leh a. I kan game awm leh dan tur shot tah chuan eng lo chuan in chu chu rawn chang la kha lai kha a second nga pawh tling lo hian sawi zung zung a ngai ni kha kha au rual nen kha an lo ngai sia a hahthlak ve tur khawp mai chang chuan in nia khan kha hriat ve mai mai chak awm kha kan tia mi dang hre chak pawn awm ka ring a chan ulh emaw tin a a a chan chhe lam maw point score lo zawk lampang han ni a. Enge rilru han hnual mai emaw, hmut han fuh lo emaw, tin coach te lam atang pawh han invin deuh emaw hetiang ang chi hi a tul i ti nge ti lo. A hun a awm i ni ve hei point va score ve mai tura inngaihna lian deuh a awm hi chuanin i over confidence hi a awm hi chuanin Volleyball hi chuanin a hreh em em mai a ni. Volleyball game hian thatchhe game a ni tlat lo a. Chuvangin ih point hniam zawk pawh a lo ni mai la, kan tan ve ngar ngar kha a ngai tlat a. Ih lehlam in rawn va thla pup pup pawh a ni mahse la, keimahnihna vuakthlak tur atana first ball lak nachang kan hriat tlat loh chuan point kan score ve thei lo a. Chuai chuan engtin nge rawn service a, ih float serve a nih nge, jump serve a nih nge. ih khawnge setter a awm setter set theih turin ih tha tawin ka la ange tih kha pawimawh ka ti zawk a point hmuh nan chuan buakthlak dum kha chu a mawi lutuk a tha ka ti lutuk mahsela khami hma khan tih tur a tam lutuk a ni chu chu point hmuh dan niin ka hria a chu chuti ni lova first ball la thei si lo a set soisel vak vak a vaw tha leh chuang si lo kha ih tangkaina awm lo a ni chuan coach tena an rawn sawi hi. Nachina captain role tho kha a nia. Captain uluk daih a ngaithla anga kha kha a naute a fuih phur nan a hmang zawk tur a ni. An rawn vin ang anga vin ve ni lovin an naute fuih phur nana an kal theih nana point a kal theih nana lo i Lo put, lo tih chhuah pui kha, kha kha a pawimawh ka ti leh bawk. A ngaihnawm hle mai. Te chuanin volleyball heti chiah ni lo khel tawh a, volleyball khelh tha i ti na chhan. Maw a nang mah a i nun a i tawn te tin i volleyball players pui te nen pawh in lo in share tawn tawh thin te pawn ka ring a, chung te chu min han hrilh la tin khel tan ve chauh la tleirawl zawk na naupang zawk te ah pawh chutiang i tawn hriat atang a, hre ngei ngei se i tih ang kha an sawi pah bawk la. Kan.
Kan khelh tirh kha a rei ve leh deuh hlek tawh a, tunah chuanin tleirawl te te ihh ho te pawha fit mai thei vek hi kan ni tawh a, mai bakah zuk leh hmuam chungchangah hianin kei chu ihh a pawimawh ka tia, volleyball phei chu nachina ka sawi tawh tho tho, that chhiat a hre em em a, chuanin. Teamwork a niangin mimal lo lansar duh rilru hi a hre bawk volleyball chuan. Chuvangin keimah experience atang chuanin team game a nihna ang hianin team tan a tha ber tur ngaihtuah chhuak thiam thiam hi an champion zel niin ka hria a. Chuan i tunlai tleirawl tena kan ka vei em em chu tute ang i Kan kalsan hnem ka tia defence hi defence hi a pawimawh ka ti em em mai a volleyball ah chuan chuan block nen hian tunlai tleirawl ah chuanin ti ve khang lang ila i vawkthlak kun te hi mawi kan tia thiam kan tia chumi hma chuan tih tur hi tam lutuk a ni hei hi kan kal pel nasa mah mai maw ka ti thin tlang chuan A ṭhenah chuan a ṭha a, a mawi a. Mahsela, i tunlai ṭawng takin reels siam nan te chuan a ṭha a. Mahsela, i volleyball khelh pui tak tak nan leh champion pui tak tak nan chuan vuakthlak ringawt hi a lo ni lem lo tih hi tunlai tleirawl hi chuan a hria se a, chu ka duh khawp mai. A ṭha hle mai. Tichuanin umm. Na kum ah maw pro volleyball te lo awm leh ta se, i la khel leh angem, nangmah hi fit tawk i la inti em tih laia kha zawhna tam tak awm a nia, kha khan in zawt ta pawp ila umm.
Kan kezi hi tam tawh lutuk a, ka hre lo le, Pathian thu thu nia ka, mahsela ah. Ka dam chhung hi chuan ka khel mai lo mawle aw ka ti ka ti thin a i tuna chin khan ka sawi tawh a active ang tak tak chuanin ka theih ka ring chiah tawh lo a mahsela ka la chawl chuang lo vang chaw chu. A ni tak chu tichuan pro volleyball a in din hmun hi maw a lo han in zawt ta ila i in champion kum te tin finalist in lo nih tawh kum te leh tin i captain a hnuaia mimal lawm an lo dawng tawh te kha min han sawisak vel a. Ka captain a hnuaia a hnung ber atanga an chhang anga hei kan coach hi nia chuan Buanga Bal Buanga kan hria anga kan Mizo best spiker kha chuan Mama hei kan blocker kha maw best blocker kha a la nual tawh bawk a chuan Nghaktika kan libero best libero kha a ni bawk a finalist hi chu kan ni Ngun tawh a, Vawili chuan hnih thu mah khanin kan champion a, chuan hnih li ah pawh khan kan nia mahse la kan chak zo lo khanin ka hria maw? Hnih li nge hnih ngai zawk khan i Anastasia nena kan final nikum aw, chu chu nia chuan kan champion kum kha volleyball ka khel tawh chuan nuam ka la tih ber a ni ka ring a, chhan chu pressure pakhat mah awm lovin. i kan khel a, i entu pawh kan nei lo ni tirah chuan khatiang kara i Pathianin a min hruaina kha ka nunah hi chuanin ka theih nghilh ngai tawh lo ang kha tia ka cheu. Ni e, hun lawmawm tak hriat reng tawh tur kha a ni. Tichuan, ni chinah han i sawi zeuh a, coaching te pawh ka pe thin i ti ta, Chawla mah te, NT lamah te pawh, tin hmun dangah te pawh i kal chhuak zeuh zeuh thin tih te kan hria a, i khatiang coaching i pek thin dan te, tin nakin zelah pawh tih Te ila tum em? Ih Kachin pek lama pek lam hi i tih awm mi riau te pawh a ni em? Tih lai te kha. Sawlaia, keini Kachin kal dan se chu ah keini chu ih volleyball saw kan main a nia, chuvangin volleyball hi zing leh tlai ah hian kan zir a, kan ngau te. Chuan kan feh chhuah hianin ni e ah awm ve nual tawh ka ka zin chhuahna hi chu Kachin pek hi chu a nuam pawh ka tia. i mahsela thingtlang lampangin tho hma theihin school kal ngai hnathawh ngai lo ni bawk nen darli ate thaw te ngai hi chu tlem chuan i i khodang lampang kha chu in adjust ve deuh ula ka deuh chumi min kha ani tak chuti chuanin i zawna kha keimahna ka buat saih ni lo maw i midang zawt duhin awm em tih khanin status leh IG lama story ah te pawh kan tia Zawhna han zawt duh che khan awm a, an hming chu tar lang lo mai la, an zawhna kha ka zawt tawp dawn se ni, hei hi chu keima zawhna ni lo, an mahni zawhna ni vangin eng ang pawh ni sei chhan tawp kha a ngai dawn a ni.
Pakhat hianin Valbuanga leh Lalmama kha enge ti en ti atanga an chhuah chhan tih vel a ni. Valbuanga hi police a training a maw? Chuan Mama hi. Ani pawh a chhuah kha rawn dil a, a nasa sia lamah khanin a in transfer ta a ni kha. Chhuah chhan leh chhan lo lam pawh kha awm leh mual a. Aw awm chuang lo va. Umm.
A nih chu chuan pakhat hian hei i nuih za mai thei, Jasmine tih hming pu hi i bialnu hming ni dawn ta se, maw i ti nge ti lo tih lam daih a ni. a mawi ka ti mawi ti bo an kon fi pha dawn ni chu chuanin
a vai vai in zawh sian pawh ni lo a then hi zawh chi leh then chu sawi mai chi nia chuan pakhat hianin enga ti nge subject a a khelh loh chhan tm a ti tmt tu ber ka star em em bawk a ti bawk a ni rapui hi kan pro hma khanin a khup ah khanin hliam kha a nei a maw a hman kum pawh khanin a nana Hna khat a sawina kha rei ve leh tawh a, kha kha an lo in an infiamna khanin lo inti palh leh deuh a ni, khami vang khanin tun kum chu ka khup lamah harsatna ka nia ka lo tel hrih loh mai ang a ti a ni. A ni tak chu, tikhanin a chian ka ring a, midangte pawh an hre chak an awm ka ring a ni. Chuanin hei chu zawhna pawh ni chiah lo.
I in inkhelh hianin ka tawngtai nasa thei lutuk a, Lalpa an chak loh chuan i mual pho dawn teh ka ti thu. La tia maw hei fans hi in ngah em em a, mahse tuna in thlen chinah pawh an che tha lutuk a nia, kum tharah chuan an tha dawn lutuk tlat teh a rawn ti ni hi tikhan maw. Chuanin nia fans hi in ngah em em a, chantu in ngah a, i khatah khanin hei Mizo hlanga in khelh maw in khelh theihna state dang state pawn players in neih lohna hi mi fak, Eraw'n in nihna chhan a ni a, tah hianin enge Mizo hlanga khelh zel hi in tum nge, hemi in khelhna chhan te tin players dang state pawn atanga chah tur pawh ni se, sponsor thei tur te pawh an hmuhawm tho se a, tih te thleng te pawn mi te pawn an sawi ni kha lai kha min han chhan sak la. Hetah hi chuanin ka pa thuchhuak hi kan sawi anga, ka pa thuchhuak hianin kan chhang anga, Keini ringtu leh ringlotu chu kan inmil thei lo a tih hian a chhang vekin ka hria khi chuan dang sawi deuh deuh kha chu ngai pawh ka ti reng lo. Pathian ringtu leh ringlotu kha chu kan inmil thei lo a ni a tih hian. a tawk viau ka hria. Umm umm umm a nih tak chu. Tichuanin nia hei hun tha tak min pe kan lawm em em a, zawhna te pawh kan inzawt hnem malh malh a, aah ngaithatu thirtu te atang pawh a ih zawh duh in nei ang te pawh kan inzawt chhuak in ka ring a, ih a bak dang te pawh nakin a amah te pawh hi in lo la zawt ve leh mai tur a ngai ta ila, chuanin heta i rawn thut tak ah chuanin i thinlung a awm thusawi duh dang ka zawh bak chiah ah i la neih chuan min sawi sak la chang kan hun te kan duh tawk dawn nia. Ih a pawimawh berah chuanin. tnt volleyball club ah kan lo khel ta a mihring ang ngawr ngawr hi chuanin ih engmah kan ni lo a pathian avanga tun dinhmun thleng vek hi kan nia chuvangin ih tnt club in tan anih chuan tnt pumpui saw ih min hmangaih ula min duh vek ula kan enkawl lai zawng zawng te kan naute ah Rilru lama harsatna nei rual ban lo te, ruihhlo ngai te, sawn zawng zawng te saw min hmangaih vek ula, min duh vek lo u, hmeltha min ti vek lo u, chu chu ni mai. Sawi tha hle mai.
Tichuanin kan partner thiang te Couple Skin Care atangin thilpek an rawn thawn chiah a, chu chu ka lo hlan cheng a, kan hun te kan duh tawk dawn nia. Hei hi Thiangte Couple Skin Care kan partner te atanga an lo thawn ni a, eng nge chhung a awm hi ka hre bik lo a, thil tha tak tak tur a ni a, nangma hman tur chi te pawh a lo ni maithei a, i nupui fanau te tang tangkai deuh te pawh a lo ni maithei a ni, hei an lo thawn chu an aiawh in chi bai ka lo bawk a ni che. Aw lehkha ti zawng kha tun chuma Heart to Heart with CS Sangtei Detox Segment a hun kan hman theih chu a ni a, Heart to Heart with CS Sangtei min hmanpuitu zawng zawng te inchungah lawmthu kan sawi a, He show hi lo en zel tur pawiin kan sawm a che u, Heritage Lawn Folk ten aṭanin inzavaiin hun hman vang vek u le.